Фарнон бадзурӕд хорз адӕм, мӕнӕ нӕм Иудзинады дзуарлӕггадгӕнджы советмӕ фарстатӕ ӕрбацыдис Цы у тыхосджаг ахӕм фарста? Ну тыхост ис, тыхосты Уастырджи Джагалджимарай ахӕм бӕрндзинад цы у, нӕ тыхосты цӕмӕн иу кӕнынц Уастырджимӕ, йӕ уый тыххӕй уын ныртӕккӕ бамбарын кӕндзыстӕм уыцы хъуыддаг. Тыхост уый у, нӕ рагфыдӕлтӕ куыд дзырдтой, уымӕ гӕсгӕ ацы дунейыл ныхмӕлӕудыи. Афтӕ-иу загътой, мӕлдзыгӕй райдайын ӕппӕтӕй стылдӕр пыл йӕ уыдонӕн алкӕмӕн дӕр ис йӕхи ныхмӕ знаг цӕмӕйдӕр, зӕгъгӕ, афтӕ. Ир мӕнӕ куыд фӕзӕгъын, цы бирӕгъӕн йӕ амӕттаг у фыс, афтӕ дарддӕр иууылдӕр дӕр. Мӕ тыхосцӕгы уый уыди бардуаг, устӕй у бардуаг. ӕмӕ уыцы бардуагмӕ куывтой ӕвдӕлтӕ йӕ уый тыххӕй, цӕмӕй тыхгӕнӕг чи у, уый сын тых ма кӕна, зӕгъгӕ, йӕ уый тыххӕй. Мӕ тыхост Уастырджимӕ та йӕ бастой уый тыххӕй, ӕмӕ Уастырджи куыд Хуыцауы минӕвармӕ, Хуыцауӕй сын цӕмӕй хӕсса тыхдзинад, хорздзинад, зонддзинад, ӕмӕ уыцы зонддзинад руаджы, цӕмӕй сӕ бон уа тыхгӕнӕгыл тых кӕнын, стӕй лӕмӕгъ чи уа, уый та цӕмӕй бахъахъхъӕной зӕгъы, уой тыххӕй. Мӕ тыхос уыдис, ой, тыхостӕн йӕ мидис уыдис уый мидӕгмӕ кӕддӕриддӕр тыхосты дзуары мидӕг куывтой ӕмӕ фӕдзӕхстой хъама. Хъама чи у, уый та уыдис ахӕм, мӕ мӕнӕ крест куыддӕриддӕр у афтӕ. Ома, уӕле йӕ хӕцӕн, Стӕй бынӕй йӕ рагъӕвӕн афтӕ уыдон иумӕ сӕм бакастаис, уӕд мӕнӕ чырыстон крест куыд у, ахӕм, фӕлӕ чырыстон крест уый ӕндӕр хабар у, ай та уый ӕндӕр хъуыддаг афтӕ. Ӕмӕ йӕ уый зӕд ӕмӕ дуаг иугӕнӕн, ома йӕ мидис цӕмӕн у афтӕ, ома иу кӕнынц Уастырджи ӕмӕ тыхосты бардуаг иумӕ. цӕмӕй Уастырджи Хуцауӕй уоцы хорздзийнад тых кура ӕма ет хости бардуагӕн дӕтта, ӕма уыцы бардуаг чи у, уый цӕмӕй чи йӕм кувы, мӕнӕ ирон адӕм уыдонӕн тых ӕмӕ зонды тых, хъаруйы тых, стӕй алыгъуызон тыхтӕй сӕ ӕххӕст кӕна зӕгӕ еуи тыххӕй. Ерма Тыхостӕн йӕ мидис уыдис уый мидӕг ӕмӕ Иу дзы уыдис йӕ фӕдзӕхсӕны хъамайы дарддӕр куыройы фыдтӕ, зӕгъгӕ, афтӕ-иу загътой, стӕй куыройы фыдӕн йӕ мидис уый мидӕг уыдис, ӕмӕ куыройы фыдон ма, дам, хӕстмӕ-иу чи цыди, уый-иу фӕдзӕхстой ма хъама, стӕй куыройы фыдыл, ома куыройы фыдты ӕхсӕн куы ацӕуай ӕмӕ дӕ куы рысса, йӕ уӕддӕр дзы удыгасӕй куыд рахизай, афтӕ зӕгъы, ома куырой куы ссы, уӕд дзы цавӕрдӕр нӕмыг ссадӕй дӕр рагӕпп кӕны. Иннӕ нӕмгуытӕ ныцъӕлвӕйынц, фӕлӕ дзы рагӕпп кӕны цавӕрдӕр ӕнӕссадӕй, ӕнӕхъӕнӕй баззайы куыройы фыдты ӕхсӕн, зӕгъы. Ме фӕдзӕхстой Иосы бардуагыл дӕр афтӕ. йӕ мидис уыдис ой фӕдзӕхсӕндзинӕдтӕ зайын афтӕмӕй хуыдтой йӕ сӕрмагонд кувӕндон лӕджимӕ раис тхосты уастырджи зӕгӕ афтӕ хонынц омӕ уастырджи хицӕн у конечно тхост ахицӕн у фӕлӕ тхосты уастырджи зӕгӕ афтӕ ну тхосты кувӕндӕттӕ бирӕты юртӕ куырттаты комы удгуры бирӕты тхостмӕ куывтой ахӕм Уый та уыд хосты мидис, ома грекъы мидӕгӕй хонынц мӕнӕ бог вайнизӕгӕ, стӕй бирӕ ӕндӕргъуызон динтӕм ӕй хонынц куыд бог вайни, фӕлӕ махмӕ бог вайнизӕг, махмӕ Хуыцау у иунӕг кадджын Хуыцау, ӕндӕр ын нӕй, фӕлӕ йӕ бардуагтӕ зӕгъы бардуаг, уый у бардуаг махӕн, ома бар кӕмӕ лӕвӕрд и, дӕттыны бар, йӕ у цы бардуаг.